Mizoramah tlang hrang hrang hming thang tak tak an awm nual a, chung zinga mi Aizawl District chhunga awm rei ek tlang hi tunah chuan kan bih chiang dawn a ni. Kan pi leh pu hun lai atanga chanchin sawi tur ngah tak rei ek tlang hi i han bel chiang dawn teh ang. He tlang mawi tak mai hi nula leh tlangval tan len vahna remchang tak a ni a, Chhungkua kalna atan pawh a thlan awm viau a ni. Nitin mai hian tlawhtu hi an awm reng a, zirlaite leh khualzin ramdang atanga lo kalte pawhin an tlawh langsar ber pawl a ni hial awm e. Mizoram Tourism Department chuan kum eng emaw ti tang khan helai tlang bul thutah hian hmun khuarin a humhal a. Khual zin mite tan hmun remchangah siam sakin khual buk te pawh a dah a ni. Tuna kan hmuh lai hi reiek khaw chung lam niin khimi kawng chho ah khian reiek tlang lawn chhohna chu a awm a ni. Kan ram ah hian hetiang taka hmun nuam leh khaw thlirna remchang chanchin sawi tur nei hi an tam vak lo a. Reiek tlang hi Mizote tan chuan hmun pawimawh tak niin kan humhalh pawh a ngai hle a ni. Rei ek tlang hi Aizawl atanga khawthlang lam kilometre sawmthum bawr vel a awm a ni a. He tlang kalna kawngah hian rei ek khua leh Ailawng khua a awm a, tlawng rala a awm a, tlawng hnaih tak a ni a, tlawng thlang lama tlang sang langsar ber te zinga mi a ni. Rei ek tlang hmunhma vel hi an hum halh vek a, thing hi kih phal a ni lo va, atang ro tak ngial pawh hi lak an khap tlat a ni. A tlang chhip chu khawthlir nan a nuam hle a, tlang dung thui tak a hmuh theih a, khawthlang lam mit thim tlin tawk a hmuh theih bakah chalfilh tlang te, chawi tlang te, hmuifang tlang te, chhawrpial tlang te a hmuh theih a ni. Mizoram khawpui ber Aizawl chu chiang takin a hmuh theih bawk. Reiek tlang hming put chhan hi sawidan hrang hrang a awm a, sawidan pakhatah chuan hmanlai huna chhak leh thlang inkalpawhna pawimawh tak a nih avangin zin veivak an awm reng a. Khualzin pakhat hi reiek kham ko lama a daileng chu a erei lutuk a, Ek reina hmun an ti a, khua leh ram chuan rei ek tih an lo put a a ni. Sawi dang lehah chuan ai lawng piah deuhah sawn darlawng ho hi an awm hmasa a, an awmna hmunah chuan lungchang tak tak, check, kan tih mai hi a awm a, chu chu darlawng ho tawng chuan rei ek tihna a ni a, chumi hming chawi chuan rei ek hi phuah a nih, rei ek khaw ho chuan an ring zawk a ni. Lung chang tak lo kha hei hi track a ni kan ti thin. Kei nge naupang lai pawh ni hi. Chutiang track lung chu lung chu Darlon kovin rei ek a ni an ti a. Chuvana hmun hming a rei ek a put a, khaw hming a an put ta mai a nia tih hi ngaih dan a ni. Sawi dan dang leh a awm bawk a. Darlong ho chu tlangah chuan an kal a, a lo thengtha nuam em em mai a. An hah chawl a, an dai kal thin bawk a, a nawm em avangin duh ai rei an inthiar thin a, chu chu chawiin kan e rei thei e mai rei ek a nih hi an ti a, rei ek an vuah a, chu chu a lo pu hlen ta niin an sawi bawk. A san zawng hi Mizoram tlang sang zinga san lama sawm pasarihna ni a hriat a ni a, metre sangkhat zali sawmriat panga a sang a ni.

A chhehvel huai lal dang zawng zawng ai pawh a huai zawk nih a tum a, a do fo thin bawk a ni. Vawikhat chu tlawng huai hian reiek tlang hi nawr tlang vek a, tlang chhunga luan tlang a tum a, reiek huai chuan a lo dang ve tlat mai a. An inbeihna ah hian an tang dun nasa a, tichuan an innawrna lamah hian tlawng hi a luang kawi kual ta vak mai a ni an ti. Reiek huai chuan a ngam ta lova, Min saw tlang lo la, kum tin mihring pakhat ka pe ziah ang che, a ti a ni awm e. Chuta tang chuan Tlawngluiah hian kum tin tui tla hi pakhat tal an awm ziah an ti. Khawnluah Lali hnenah tlawng huai ve bawk chuan kum tin pakhat tal mi ni pek lo chu an ti a, kum tin tla hlum an awm tih te pawh hian sawi. Sawi dan dang leh ah chuan Tlawnghuai chuan rei ek tlang leh lung dar tlang a luan tlang a tum ta tlat mai a. Amah erawh chu rei ek tlang huai, Khawluah Lali leh a ho te chuan lui huai aiin kan chung nung zawk tiin an ngai thei ta lova, indo an puang ta mai a. A tawpah chuan Tlawnghuai chu an inhnuk kir ta mai a ni. Chutia thinrim taka reiek tlanga sut tlang theih lo avang chuan a luang kawi kual ta vak a, chu chu tun thlengin tlawng nuar tih a ni ta ni. Chutia reiek tlang huai ten tlawng huai hneh a, an lawm mup mup a, chawng an chin a, an hlim lai tak chuan chhawr bial tlang huai chuan reiek tlang thlang lam atangin an rawn run ta a, an indo ta chiam mai a. Chhawrpial tlanghuaite chuan reiek tlanghuai zawng zawng te chu thah vek an tum a ni. Chhawrpial huaiin an rawn run ta. Chu miin hun lai chuan Khaw-luah Lali ho chu chuan chawng an chen a. Khaw-luah Lali runah chuan. An hlim hle a, an nen a re ek tlang hming thanna ber a to lawt awm lura chu hemthlak an tum a he manu hu a, an karthlak hemthlak kha an tum a ri. Rei ek tlang chhip a lung to lawt a delh tir tumin chhut bun an tum a, an chhu tlut tlut a, a rek ngut hman a, hei hi tun thleng pawh hian hmuh tur a la awm a ni.

Hetia an chitla vel hi Belkhai huai ho chuan an lo hre ru khiau a, an lalnu Khawluah Lalit hnenah chuan an va hrilh vat a. Tichuan Reiek huai ho chu Vamura an chang a, Chhawrpial huaiin Reiek tlangchhipa lungto lawt chhut bun tuma an bei lai chu an bei let ve ta a ni. Va mu ran changa an in do ta chiam a. Tichuan an in do ta vak mai a. Tlawng dung leh a velah te chuan lubung leh taksa bung te chu a tla rei rui mai a. Tlawng lui chu thisen senin a sen nguk a. Tun thleng hian thal lai tui tlem lai chuan ala sen nguk an ti hial a ni. An thisen chu tlawng nuarah sawn a far thla a. Thla lah chuan dun thlengin la sen nuai thin a ni. Tun lai sawi dan chuan pat ek sen hi ni kan ti tawh a. He an indon ah hian rei ek huai ho chuan an ram chheh vel mau zawng zawng chu. Chhawrpial huai an indona hliam an inzawhnawnna tur. Lam, Siama hna nga tana an hman tur kha hman thei lo in a chang a, a mit in a vel tir vek a, tun thleng in mau mit ber kawn kan la ti a ni. Min phei kawn thleng thlak hma chung tlang leh lungtar inkar kung mah sawn a ni. Hnang an hlai tur an hman thei loh nan mau chang mit zawng zawng chu an hlai theih lohna turin an intisi vek a, hei hi tun hma chuan hmuh tur a la awm a, mahse tunah chuan hmuh tur a vang tawh hle ni. A mau a chu mau tak hi nia, mit a nei kual vek thinah a tun hma chuan tunah chuan chutiang tak chuan a awm tawh lo, lovah te an nei thin avang ang maw? Tuna kan hmuh tlang saw rei ek huaite rawn dotu chhawrpial huai ho awmna tlang chu a ni a. Khawluah Lali chuan fanu a nei a, a then chuan Darthai Kawi an ti a, a then chuan Ngaitei an ti ve thung a ni. Mi tam takin Ngaitei na ruk hi duh lai hian Khawluah Lali fa ni ve awm in an sawi thin a. Kan naupan laia kan dawnsawn ve ah chuan Palo la ding chuan ehh Darthai khawi chauh fa ni? Niin an sawi thin. Ngaite pa hi tui a tla hlum a, a thlarau chu tui huai a chang ta a, chuan Ngaite chuan nu nen an a nun a hruai a lawm a an hre a, tui chawi turin a tir a, a pa tlak hlumna li. Chu a va chawi dawr a, va tawng le reng hrim a ti a, ngaite nawn lipui lo awm dum kuk ta chu e khai a ti a, a pa thlarau chuan ngaite aw chaw hre ta a, ngaite lak tum in tui a ti lian ta a ni tiin an sawi thin a, tichuan ngai ngai ngaite a tui a lian zel a, a khawtlang mipui chuan.

Khawluah Lali fanu chungchangah hian inhnialna a tam hle mai a, a thenin darthai kawi an tih laiin a thenin ngaitei zawk, reiek tlang chhip a, lungkhuar thutna leh la hlum dahna pawh hi mi thenkhatin ngaitei nu thutna an tih laiin Mizo history chhuitu dangte chuan ngaitei zawk an lo ti ve bawk a. A enga pawh chu nise kan hmuh dan leh hriat dan hi kan tarlang dawn a ni. Chhawrpial huai leh reiek huai indona ah hian a fanu chu a chan a, sawi dan pakhat ah chuan chhawrpial huai ho in an man niin an sawi. Khaw-luah Lali chuan a fanu chu a ngai thei em em a, engmah reng a ngaihtuah thei lova, rorelna lam a ngaihthah a. Rei ek tlang tur lawtah chuan thut hmun a rem a, nitin a thu a, tun thleng hian a thutna hmun chu a la khuar nghe nghe a ni. Ngaitei hi lal fanu ro luh a tlang chang tur a nih miau avangin rei ek huai ho chuan an chawi lar hle a, a hming a thangin a chanchin hi an chheh vel huai ho zingah pawh a thang nasa hle. Rei ek kang chhip Lungto Lawt ah chuan ngaitei thutna a la hlum dahna te hmuh theihin a la awm a, Lungto Lawt hmawr ah hian a thu a, la a hlum a, a ke te chu a then lauh lauh a, an chheh vel ram mawi tak chu a thlir vel a, rei ek kham thli dawng a leng mute te nen chuan an in chhai a, an hlim em em thin. Rei ek tlangah hian a tlang chhip thlen hmain ngaitei tui thuh ruk an tih mai chu awm a, englai pawhin tui a tling liau reng a, furlai leh thanlai pawhin a ngai rengin a tling thin. He tui hi a hit tuiin a thiang em em a, mi tam takin thal mah se a kam chuang lo va, a ngai rengin a awm thin a ni. Reek tlangkham thlang lamah hian saza khum an tih hmun hi a awm a, hmanlai chuan saza ho hi an riak khawm thin a, tunah pawh hian saza ho chu hmuh tur an la awm reng tho a. Chuan Sazakhum tih chu chumi kawng khi mi han en a, tia zawl phei han liamthlak dawn chiah khian Pu Lianlo Teawma Sazakhum an tia. Tilai phei khi sahual nan pawn hman ngai lo chuan a thlanga ngaw chin a alh lo awm leh a, khitah khian ngaitei nu tui thu ruk zawng a lungpui lian tak tia awm deuh hi awm a tah chuan kawp pahnih a awm a lian lo tak. Han hawl ila thar va ek zarah pawh tui a awm reng mai lo. Reiek tlang hi a ram a that avang hian thing leh mauin a ngeih hle a, a bul velah hian chhur a rual rual thing din ṭhelh ṭhulhna a la tam hle a ni. Tunah phei chuan Tourism Department in Mizo thing chi hrang hrang an phun belh leh nual tawh nghe nghe a ni. Reiek tlang chhohna ah hian thing leh ramsa sava te hi humhalh tlat an ni a, Hei hian ka la ti nuamin kan hmanlai Mizo pi pu te pawh min hriat chhuah tir veng veng thei hial a ni. Tuna kan hmuh lai hi reiek tlang chhohna kawng a awm a ni a, bakpuk hlui a ni a, ram buai lai khan kan Mizo pasal tha te pawhin awmhmun khuar nan an hmang thin niin an sawi. Kan sawi tak thawnthu te hi ziak a chhiar tur a awm lo avangin eng zawk khe nge dik a dik lo tih hi hriat a har hle tawh a. Tawngka maia thil sawi hi chu a lo chhuah lehna ah hian a lo danglam hret hret thin a. Chuvangin thlertute chuan kan ngaihdan leh rindan chu. kan siam thiam mai awm e. Reiek ah hian lal hmasa ber chu lal manga a ni a, ani chuan fapa Suakpui lala a nei leh a, Suakpui Lala chuan fapa Sailianpuia a nei leh a, ani chuan fapa Lalluaia a nei leh bawk a. Lal hnuhnung ber chu Lalluaia a ni a, ani hian fapa Laltluanga a nei leh a. Ani hi Mizo Lal ban a nih tu avangin Lalna a chang lo a. Tunah hian Laltluanga fapa Ngurlian a sai lo, Mizo hrang hlui zai thiam chu reiek ah hian a pa inhmun lo ramah a la khawsa a ni. Tuna kan hmuh lai hi reiek lal hnuhnung ber, lalluaia thlan lungphun a ni a. Helai hmun hi reieka lallaia a awmna hmun a ni a. Tunah hian a tupa Ngurliana sailoin a la enkawl zel a ni.

Eh a ro chu merawh chu keini thangthar ho chuan a awm kan ring kha ni mai a, eh chutiang chuan i bungbel eng nge hlum te leh reng emaw te leh thi na te eng emaw a awm kha kan beisei a, kan ring a chu chu ania lai mai ila te kan han tih. Mahse kan rawha hei vawinia a thangthar kal zel a, Aizawl atang te mithiam ten an rawn zir thiang a, a hlu tel tel dawn pawh niin eh kan hria a. Reiek tlang kal kawngah hian Ailawng ram chhunga Mizorama puk hming thang berte zinga mi Khuangchera puk an tih hi a awm bawk. Khuangchera hi Sai Lianpuia Reiek lal a nih laiin Parva tui khua atangin an lal lian phungan a duhsak tawk loh a hriat avangin a pem a, kum sawmli chauh a nihin a thi nghe nghe a ni. Khuangchera puk tuna kan han tih taka pawh hi puk chhuah lui A chhuahna lamah hian a awm a, chumi puk chhuah luiah chuan fa vai an han thlak a, fa vai hram tun hmaa kan nu tena fa vai an den a, bu an den a, ka mi fa vai ang chiah khan han thlak a. Tichuan a piah mual let liama puk pakhatah chuan chu fa vai an thlak chu a rawn chhuak thin a. Chumi a rawn chhuak a chu he pu khi a kawtlang a ni tiin rin dan leh ngaih dan nghet tak an nei ta a. Chu chu a fin fiah theih dan kawng awm se tiin Lal upa te ka tih lai hunah khan an ngaihtuahna a awm thin a. Tichuan pasal tha huai sen Khuang Chera chuan fin fiah theih in beiseiin an sawi dan takah phei chuan Meichher chher sarih a chhiral a ni an ti a. Chutiang chuan lu hau tak takin tunlai anga eng tha te leh light kan han tih ang chi te la awm loh avangin meichher chher sarih chiralin a lut tlang a ni an ti a. Tichuan a a chanchin a history an han sawi danah phei chuan hemi a luh chhuah tum hian sam kawlh rawtin an a a ni tih te pawhin an sawi thin a. Khuangchera hnu hian mi tam takin luh chhuah ve tumin an bei thin a, mahse an hlawhchham zel a. Kum sangkhat zakua sawmriat pakhatah khan Mumbai Adventure Club te chuan hmanraw tha tak tak leh eng tha tak tak te nen an luh chhuak ve thei ta a ni. Hemi hnungah hian khuang chera tih loha Mizo zinga lut chhuak leh hmasa ber chu. He khuang chera puk lut chhuak hmasa ber khuang chera dawptu ka ni ka inti ve nghat thin a. Hei vawi nia ah helaia kan inpawm khawmna leh min rawn kawmtu te zinga tel pu riantluanga hi. pahnihna a ni nghe nghe a, tichuan an ni an la tleirawl deuh a, ih Bombay Adventure Club an rawn luh chhuah tuk tuk leh in aa lut ve ang u kan ti a, a tlangval tleirawl harhkhan a nana chu kan va lut a, eh tlangval ar lal zi ding a te nen kei a hmasa berah ka kal a, chutah chuan kan han lut chhuak chiah chu. Ah, Mizoa rau rau chuan khuang chera dawttu ka ni e, ah, keini pathum zingah pawh hmahruaitu ka nia, ka lut tlang hmasa ber bawk sia, te ka ti fiam thu deuh a, ah, fiam thu kan han tih rualin thu tak tak, ah, nihna chen te pawh awm a. He pukthui zawng hi meter za sawm pakua vel a ni. Ailawngah hian khuang chera in hmun lo ram leh a sul hnute hmuh theihin a la awm a, a theihai kung phun te pawh tun thleng hian hmuh theihin a la awm a ni. Tuna kan hmuh lai hi Khuangchera thlan a ni a. Khuangchera hi Changsila pasal tha ngur bawngah nen violin duh loin vai sipai kap turin an zu kal ve a. Sipai ho nen chuan an inkap chiam mai a, thing dawl tlar an phen a, ngur bawngah Malpuia an kap fuh a. Khuangchera chuan a thianpa chu a pu a, chutih lai chuan sipai pakhatin a va bawh thut a, Khuangchera chuan a lo kap thlu a. Silai mu a nei ta lo tih an hriat ve leh vai sipai pakhat hian a rawn pawm chilh leh a. Khuangchera chuan a chem in a kut a lo thel sak a. Mahse, vai sipai ho chuan an tam hneh em vang in Khuangchera te chu an kap hlum ta a ni. Hei hi October sangkhat zariat sawmkua vel kha ni in an sawi. Tichuan, Khuangchera ruang hi hmuh tur a awm lo va, helai hmun ailawng ah hian a thlan lung an lo phun sak ve ta a ni. Kan sawi tak ang hian react tlang leh a hmun hma velah hian kan pi pu te sul hnu tam tak hmuh tur a la awm avang hian i kal ve dawn a nih chuan neitu thinlung pu tak chungin i ta i ram a ni tih han hre reng ang che.